San Mateo, capítulo 2. Jesús ou ypy va'ekue táva Belénpe, oĩva Judea yvýpe, mburuvicha guasu Herodes oikovépe. Upérõ og̃uahẽ Jerusalénpe kuarahy resẽguio karai kuéra oikuaáva umi mba'e ojehútava mbyja kuéra rehe oma'ẽvo, ha oporandu hikuái upépe. Moõpa oime pe mitã ou va'ekue Israelguakuéra ruvicha guasurã, rohecha ningo kuarahy resẽme mbyja chupe ohenondéva ha roju romomba'eguasúvo chupe. Mburuvicha guasu Herodes oikuaávo upéva ipy'atarovaite, ha Jerusalengua avei. Upéramo mburuvicha guasu ohenoikápa iruvichakuérape tembiapoukapy ombo'évape, ha oporandu chupekuéra mamópa ou g̃uarã ra'e pe Mesías, ha ha'ekuéra he'i chupe: “Táva Belénpe, oĩva Judea yvýpe, maranduhára péicha omoĩva ke kuatiápe he'íramo guare. Ha nde Belén, reiméva Juda yvýpe, nanemichĩvéi mba'eveichavéramo tavakuéra apytépe, upe tetãmegua. Nde hegui osẽta peteĩ mburuvicha guasu oisãmbyhýtava che retã Israel. Upérõ Herodes ohenoika ha'eñoháme umi karai arandúpe, ha oporandu chupekuéra araka'etépa ohecha ra'e hikuái pe mbyja, upéi Omondo chupekuéra Belénpe he'ívo. Tapeho ha peikuaa porã moõpa oime pe mitã. Pejuhu rire, peju che momarandu, ha che avei aja hag̃ua amomba'eguasu chupe. Mburuvicha guasu oñe'ẽmba mirire, umi karai oje'ói. Ha pe mbyja ohechava'ekue hikuái kuarahy resẽvo oho henonderãkuéra, opyta peve pe mitã oĩha ári. Umi karai arandu tuicha ovy'a ohechávo pe mbyja. Ha oikévo pe óga ryepýpe, Ohecha hikuái pe mitã isy María ndive, oñesũ ha omomba'eguasu chupe hikuái. Upéi oipe'a ikarãmegua ha ome'ẽ chupe óro, insiénso ha mirra ryakuã porã. Ha Tupã Omomarandu rire chupekuéra iképe, ani hag̃ua oho Herodes rendápe, oje'ói hikuái hetãme ambue tapérupi. Oho rire umi karai arandu, peteĩ Ñandejára remimbou ojechauka Josépe iképe ha he'i chupe: Epáy ha epu'ã, eraha nendive pe mitã ha isy, ha pya'e tereho Egíptope. Epyta upépe che romomarandu peve, Herodes ohekaukáta hína pe mitã ojuka hag̃ua. Upévo José opáy, pe pyharépe voi ogueraha pe mitã ha isy Egíptope, ha opyta hikuái upépe Herode omano meve. Péicha ojehu oiko hag̃ua tépe upe Ñandejára he'iva'ekue maranduhára rupi. Egíptogui ahenói va'ekue che ra'ýpe. Herode ohechakuaávo umi karai arandu ombotavy hague chupe ipochyeterei, upévare ojukaykapaite mitã kuimba'e ombotýva guive mokõi áño oikóva Belénpe ha ijerekuévo. Umi mitã ojejuka karai arandukuéra omombe'u haguére chupe mba'e árapepa ohecha ra'e hikuái pe mbyja. Ha péicha oiko ojehu hag̃ua hekoite pe maranduhára Jeremías omoĩ va'ekue kuatiápe. Oñehendu Ramáme tasẽ ha jahe'o soro. Raquel ojahe'o hína imembykuérare, ha omanomba haguére hikuái ndohejái avavépe omanga pyhy chupe. Herode omano riréma, peteĩ Ñandejára remimbou ojechauka Josépe iképe Egíptope, ha he'i chupe. Epáy ha epu'ã, eraha pe mitã ha isy, ha tereho jevýi Israélpe, omanombáma umi ojukase va'ekue pe mitãme. Upévo José opu'ã ha ogueraha pe mitã ha isy Israélpe, José oikuaávo Arquelao oĩha mburuvicha guasúramo itúva Herodes rendaguépe okyhyje oho hag̃ua upépe. Ha Tupã omomarandu chupe iképe oho hag̃ua yvy Galiléape. Og̃uahẽvo upépe oho hikuái peteĩ táva hérava Nazaret.